January ni hleikhatnak Nifatin Baibal relnak cacang hna cu Genesis dal sawm thum caang kul le caang nga in dal sawm thum le dal khat caang sawm nga le caang nga tiang. Josef chuah hnu khan Jakob nih Laban cu a thaw i, “Atu cu inn ah ka tlunter cang. Kan rian man i na ka pekmi ka nupi hna le ka fale hna hi ka pe hna law kal cang ning. Ṭha tein na rian kan ṭuanpiak cu nangmah nih na hngalh, tiah a ti. Cun Laban nih Jakob cu a thawh i, Biachimnak nawl ka pe ve tuah. Litin in ka hngalhmi cu Bawipa nih thluachuah a ka pek hi nangmah thawngin a si. Na ṭuan man chim law kan pek lai, a ti. Jakob nih cun, Zeitindah na rian ka ṭuan le keimah nih ka zohkhenh hna thawng in zeitluk in dah na saṭil an karh cu na hngalh. Ka rat hlanah cun na saṭil cu tlawmte lawng an rak si; sihmanhsehlaw atu cu tampi ah an i chuah cang. Keimah thawngin Bawipa nih thluachuah cu an pek ko; atu cu keimah ca kaa ṭuan caan a si ve cang, a ti. Laban nih cun, “Zeidah kan pek lai?” tiah a ti ṭhan i Jakob nih cun, “Ka duhmi cu ṭuanman kha a si lo; ka chimmi hi na tuah dingah cun na saṭil kha kan zohpiak rih ko lai. Nihin ah na steel run chungah khan ka vaa chawk dih lai i tuufa a nak paohpaoh le na hehfa a ṭial paohpaoh le a ṭial a deh in aa dehmi paohpaoh kha a dang ah ka va chiah dih hna lai i cucu ka ṭuan man cu an si lai. Hihi a zafangmi thil a si tiah ka ruah. Hmailei ah ka din le din lo cu fawite in na hmuh khawh ko lai. Ka ṭuan man kha na rak zoh hna tikah ka meheh hna lakah a ṭial lomi le a ṭial ning a deh in aa deh mi a si lomi le tuufa a nak lomi na hmuh hna ahcun Cucu a fir in firmi an si ti kha na hngalh lai, a ti. Cun Laban nih khan a ṭha na chim ning cun kan tuah lai tiah a leh. Sihmanhsehlaw cu ni ah cun Laban nih khan meheh tum a ṭialmi vialte le a deh in aa dehmi vialte, mehehpi a ṭialmi vialte le a deh in aa dehmi vialte an pum cungah Rannak a ngeimi vialte kha a dang in a chiah dih hna i tuu a nakmi zong kha a dang in a chiah dih hna i a fapale kha a khalhter hna. Cun cu run cu Jakob umnak inn a hlat khawh chung nithum lamkal ah a va chiah hna i A tangmi cu Jakob nih a khalh hna. Jakob nih cun aa thawh ve i Popla thing le almon thing le faihia thing a hringmi nge kha aa lak hna i an hngawng a hlih hna i cucaah cun a raang in an ṭial. Hi tingenah hi saṭil tidinnak kuang hmaiah khan a chiah hna. Cuka i a chiah hna cu saṭil cu tidinh awk i an rat ah khan an i kaih tawn caah a si. Saṭil nih thing nge chiahmi hna hmai i an i kaih caah cun a phei in a ṭialmi le ṭial dip in a ṭialmi le ṭial hrawl in a ṭialmi kha an hrin hna. Jakob nih Tuu kha a dang tein a chiah hna i Laban saṭil run chung i a ṭialmi le a nakmi hna sinah khan a tlunter hna. Cuticun Jakob nih cun amah saṭil run cu aa ser ve i Laban saṭil run he khan a fonh hna lo. Saṭil lak i a ṭhawngṭhawng pawl kha an phol tikah tidinnak kuangah khan an hmaiah cun fung kha a chiah hna i cuticun phung ṭial lakah khan a kaihter hna. Sihmanhsehlaw a derthawm pawl cu an phol ahcun an hmaiah fung kha a chian hna lo. Cucaah a derthawm pawl cu Laban ta an si i a ṭhawng pawl cu Jakob ta an si. Khulrang in a rum ko. Saṭil run tampi le Salle Kalauk le La kha a ngaih hna. Laban fapa hna cu kan pa ngeihmi vialte Jakob nih aa lak dih cang. A chawva vialte cu kan pa ta in aa lakmi an si tiah an ti thawng kha a theih. Cun Laban zong nih hmasa i a rak umtuning bantuk khan um ti loin a umtuning cu aa dang cang ti zong kha a hmuh. Cun Bawipa nih khan na pupa hna le na rualchan hna ram ah khan kir cang, na sinah ka um lai, a ti. Cucaah Jakob nih Rachel le Leah cu bia a hei cah hna i a saṭil run an tlonnak pil ah khan ka tong hna seh, a ti. Annih cu a thawh hna i, Nan pa umtuning hi hmasa i ka cung i a umtuning bantuk kha a si ti lo. Sihmanhsehlaw ka Pa Pathian nih cun a ka umpi ko. Ka thazaang a dih umnak in nan pa ca i rian ka ṭuan cu nan pahnih in nan hngalh. Asinain a ka hlen i ka hmuh awk hnga kha voi hra a ka hlen. Sihmanhsehlaw ka cung i ṭhatlonak tuah cu Pathian nih a oan lo. Laban nih meheh lak i a ṭial paoh na rian ṭuan man ah si hna seh, a ti ah saṭil run vialte nih a ṭial lawngte fa an hrin. Ṭialhrol in a ṭialmi meheh cu na rianṭuan man ah si hna seh, a ti ah saṭil run vialte nih ṭialhrawl lawng tein fa an hrin. Pathian nih saṭil run tampi kha nan Pa sinin a lak hna i keimah a ka pek. Saṭil phawl caan ah mang ka manh i ka mang ahcun a kaihtu hna meheh tum kha ṭial hrawl le a ṭialmi le ṭial dip in a ṭialmi le a deh in aa dehmi an si kha ka hmuh. Cu ka mang ahcun vancungmi nih a ka thawh i, Jakob, a ka ti i, kei nih hawi ka ti. Cun zohhmanh, a kaihtu hna meheh tum vialte khi a ṭial le ṭialhrawl in a ṭialmi le a deh in aa dehmi an si khih. Hi bantukin thil ka siter cu Laban nih na cung i a tuahmi vialte kha ka hmuh caah a si. Kei cu Bethel khua i na sin i a langmi Pathian kha ka si. Bethel khua cu rolung pakhat chiti na toih i keimah sinah biakamnak na sernak khua kha a si. Cucaah atu cu i tim law na chuahkehnak ram i kal awkah hi ram hin chuahtak a ka ti, tiah a ti hna. Rachel le Leah nih cun, Kan pa sinin kan co hnga dingmi thil zeihmanh a um ti lo. Kannih cu ramdangmi in pei a kan zoh ko cu. A kan zuar i kan man a hmuhmi vialte cu a hman dih. Pathian nih kan Pa sinin a lakmi chawva vialte cu kanmah le kan fale ta a si ko cang. Pathian nih an fial ning paoh in tuah ko tiah an leh. Cucaah Kanaan ram i a ummi a pa sin kir awkah khan Jakob cu aa tim. A fale hna le a nupi hna kha kalauk cungah a chuan hna i Mesopotamia ram i a ngeihmi chawva vialte he Asitil run vialte cu a hmaiah a kalter chung hna. Laban cu atu hmul meh ah khan a kal i a um lo karah a pa ta a simi an chungkhar pathian hna kha Rachel nih a rak fir hna. Jakob nih Aramean mi Laban cu a hlen i a kal lai kha a chim lo. A ngeihmi thil vialte kha aa lak i a zaam. A chuak i Zufreth tiva kha a tan i Gilead tlang lei kha a fuh. Ni thum hnuah Jakob a zaam ti kha Laban cu an chimh. A mi kha aa kalpi hna i Jakob cu an dawi. Ni sarih hnuah Gilead tlang ah a phanh. Cu zan ah cun Aramean mi Laban sinah khan Pathian cu mang in a ra i Jakob sinah hronak bia na chim nakhnga lo i ralring, a ti. Jakob cu tlang ah khan a rak riak i Laban nih cun a hun phanh. Laban zong cu Gilead tlang ah cun a riak ve. Laban nih Jakob cu a thawh i, “Zeicahdah na ka hlen i ka fanu le cu raltlaihmi bangin naa kalpi hna? Zeicahdah na ka hlen i keimah chimh lo tein na kal? Rak ka chim law cu lunglawmhnak le hla le Tingtang le thonglawi he ka rak in thlah hnga lo maw? Ka tu tete hna le ka fanu le hmanh dam tein va kal cang kun u tiin an hnamh hmenh na ka hnamhter hna lo. Ti na tuahmi ah hin na va hrut hringhran dah. Na cungah hin hannak ka duh ahcun ka tlunter khawh ko. Asinain zahan ah Na Pa Pathian nih Jakob sinah hronak bia na chim nakhnga lo i ralring tiah a ka ti. Innhlun naa ngeih tuk cang caah na kal ti cu ka hngalh, sihmanhsehlaw zeicah dah ka Pathian kha naa fir hna, a ti. Jakob nih cun, Ka thin a phannak cu na fanu hna kha hramhram in na ka chuh sual hna lai ti ka ruah caah a si. Cun hika i a ummi aho sin hmanh ah na Pathian cu na hmuh hna ahcun cu pa cu thah a si lai. Kan mi hna hmuh hmaan te ah hin na ta a simi paoh cu kawl law i lak hna tiah a leh. Rachel nih a fir hna kha Jakob nih a hngal lo. Laban cu Jakob thlam chungah khan a lut i a kawl. Cun Leah thlam chungah khan a lut. Cun an salnu pahnih hna thlam chungah khan a lut, sihmanhsehlaw a pathian cu a hmu hna lo. Cun Rachel thlam chungah khan a lut. Rachel nih khan an innchungkhar pathian kha rak la hna kaw cucaah cun kalauk kengdan chungah a chiah hna i an cung in a ṭhutnet hna. Laban nih cun thlam cu a kawl dih, sihmanhsehlaw a hmu hna lo. Rachel nih a pa cu a thawh i, “Bawipa, na hmai i ka dir khawh lo caah hin

Na ka suat. Ka ngeihmi thil vialte cu na thlok dih cikcek hna. Na innchungkhar thil a simi zeital na hmu hna maw? Na mi hna le ka mi hna hmaiah hin chia law ahodah a ding, ahodah a ding lo kan ceih hna seh. Na sinah kum kul ka um i na tuu nih si hna seh, na meheh nih si hna seh, fa an hrulh bal lo. Na tuurun chung in Na tu kong zong ka ei bal hna lo. Sa nih tuu pakhatkhat a seh tikah keimah palh ruangah a si lo tiin a ruak cu na hmuh awkah na sinah ka ratpi bal lo. Keimah nih ka liam ko. Chun i firmi siseh, zan i firmi siseh, na liam hna lai, na ka ti. Chunah nilin voi tampi ka in i zan ah khuasik voi tampi ka in. Kaa hngilh khawh lo caan voi tampi a um. Cuticun na sin i kum kul ka um chung kha a si zungzal ko. Na fanu pahnih hna caah kum hleili kan rianh i na saṭil run hna caah kum ruk kan rianh. Cu na hmanh cun ka hmuh hnga ding ka ṭuan man kha voi hra te na ka thlen. Ka pa Pathian, Abraham Pathian, Isak nih a biakmi Pathian nih khan rak ka umpi hlah seh law kut ro in na ka kalter ko hnga. Asinain Pathian nih cun harnak ka inmi le ka rianṭuanmi kha a hmuh i Zahan ah bia a kan ceih cang, a ti. Laban nih Jakob cu a leh ve i, Ka fanu hna hi keimah ta an si. Ngakchia hna hi keimah ta an si. Saṭil run hna hi keimah ta an si. Na hmuhmi vialte hi keimah ta an si dih. Asinain atu cu ka fanu hna le an fale hna caah zeidah ka tuah khawhmi a um? Biakamnak tu ser u silaw Cu bia kan i kammi kan lung a kan pemter tawntu ah lungpumh pakhat ser u si, a ti. Cun Jakob nih philhlonak lung pakhat a bunh i a mi kha lung va khawm u a ti hna i an va khawmh i a hram ah cun an pumh hna. Cun lungpumh hram ah cun rawl an ei. Laban nih khan cu lungpumh cu Jeker Shahadutha tiah min a sak i Jakob nih cun Gilead tiah min a sak. Laban nih cun hi lungpumh hi nangmah ca le keimah caah hngalh ṭhantertu siseh a ti. Curuangah cun cu hmun cu Gilead an tinak cu a si. Cun Laban ṭhiamṭhiam nih cun, A dangdang i kan um tikah Pathian nih kan zohkhenh cio seh, a ti fawn. Cucaah cu hmun cu Mizpah tiah ti a si. Laban nih cun aa thawh ṭhan i, Ka fanu le hi ṭha ṭhi loin na tuah hna ah siseh, Nu dang na ṭhit hna ah siseh, keimah nih cun ka hngal lai lo nain Pathian nih a run kan zoh ko kha philh hlah, a ti. Cun Laban nih Jakob cu, Hi hna hi kan karlak i kan pumhmi hna lung cu an si i hihi philh lonak lung cu a si. Hi lungpumh le hi philh lonak lung hi hngalhter ṭhantu an si. Nangmah doh awkah hi lungpumh hi ka lonh hna lai lo i nang zong nih keimah doh awkah hi lungpumh le i philh lonak lungphun hi na lonh ve hna lai lo. Abraham Pathian le Nahor Pathian cu kan karlak biaceihtu siseh a ti. Cun Jakob nih khan a pa Isak nih a biakmi Pathian min in biakamnak a tuah. Sa pakhat a thah i tlang cungah cun raithawinak ah a pek i a mi hna kha rawl ei awkah cun a sawm hna. An ei dih hnuah cu zan cu tlang ah cun an riak. A thaizing cu zingka te ah Laban nih khan atu tete hna le a fanu hna cu dam tein va kal cang u tiin a hnamh hna i